wedi gloi yn y ddaear a thu fewn i enwau'r caeau. Cawn ddechrau fan hyn ar ffermydd Tal Glannau a Braich Lwyd yn Nyffryn y Dug Oed. Croeso i Caeau Cymru. Byddwn yn canolbwyntio ar yr ardal o amgylch dinas Mawddwy. Nid un fferm benodol, ond amrywiaeth o hanesion diddorol. A wna'r drywydd sgubo'r ddegwm a chaeau sydd â chysylltiadau hynafol? Mi fydda i'n edrych ar fapiau amrwd o'r ardal ac yn eu defnyddio i ddatgloi'r hanes. Ond cyn hynny, cawn olwg ar y mapiau degwm. Mapiau oedd y rhain a luniwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, er mwyn hwyluso gwaith yr eglwys a'r rheithor i godi trethi. Yn aml, mae'r mapiau yma yn fodd o gynnig cliwiau wrth i ni chwilio am enwau caeau, ond nid bob tro. Bydd Rhian Parry gyda ni i wneud synwyr o'r cyfan. Yr wythnos hon, Rhian yn cychwyn ar ffarm Talglannau ac yn symud lan i ardal Llanmawddwy. Yr wythnos diwetha, welwn ni bod mapiau'r Degwm o ardal Trawsfynydd yn gyflawn. Odi hyn yn wir bob tro? Wel nacdi, yn anffodus dydi o ddim. Yn yr achos yma, yn Llan y Mawddwy, mae terfynau'r caeau i weld yn glir a mae mae'r map yn eitha taclus, ond da chi'n sylwi bod y rhif ar bob un cae yn fan hyn, y mae'r union run rhif yn yr achos yma 96. Pen ewch chi wedyn at y rhestra, mi welwch chi nad ydyn nhw ddim wedi cofnodi enwau'r caeau'n unigol. Ond os posib rhian menwe gyda'r ci ema. Wel oes, mae yna argof a chadw, a da ni'n hollol ddibynnol arnyn nhw ac ar fapiau eraill i lenwi'r bylchau sydd yn y degwm.
Yn helpu i lenwi'r bylchau sydd ar fap y degwm, mae gennym ni gasgliad o fapiau Tegwyn Jones. Mae ganddo enghreifftiau sy'n perthyn i'r teulu a rhai amrwd a luniwyd yn fwy diweddar. Mae Tegwyn yn ffarmwr ac yn fardd, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn y geiriau ac yn enwau'r caeau. Tegwyn, rwy'n sefydlu, beth yw'ch diddordeb chi gyda enwau caeau?
Wel, dwi wedi bod â diddordeb mewn hanes lleol erioed. Ers pan o'n i'n hogyn ifanc, a dwi wedi bod yn cerdded yng nghwmni Tom Llwngwilym a Johnny Huw Plasse, a maen nhw wedi dysgu lot fi a enwau ar y caeau a'r cymoedd a'r hen faedau a straeon amdanyn nhw. A mae'r diddordeb wedi cario mlaen. Ma' 'na gyfres o fapiau gyda ni o'n blaenau ni fan hyn. Allwn ni ddechrau'r rhai mae'r dde beth is 'da ni. Ma' hwn dangos yy darn o fynydd yn Blaen Mowddwy. Ma' hwn yn mynd nôl i un wyth dau tri. A dwi fach yn anarferol i ga'l map o roid yma yn y Gymrâg na fydde'r nodiade fel arfer yn Sysneg. Yndi mae debyg bod o yn yn gyffredin iawn ag yn Cymraeg yy Mowddwy hefyd. A ni'n gweld fan hyn afonydd neu naint yn lle nentydd a creigiau neu dapiau. A beth yw'r enwau ni'n gweld fan hyn? Mae'n anodd i fi ddarllen. Yy Tap yr Hwch. Tap yr Hwch? Ie. Crag yn Saesneg. Yn yr ardal yma, 'dan ni'n darn o graig yn galw fo'n tap. A beth arall? Ma' 'na car llys mawn, fforneddyn yn dod â mawn lawr ar ben y mynydd ers talwm. Fydde 'na was yn myn' â'r car llys g- fyny ar ei gefn a wedyn llusgo'r car llys lawr. Dyna'i waith o. Neu ryw ddwy dair siwrne y dydd. A beth nesa sa chi? Sa ni'n symud mlaen wedyn i yy mapio ddaru Tom Llwyn Gwilym. Su' ma' rhein yn edrych?
Llawer mwy diweddar. Yndyn.
Beth yw'r stori a'r hanes tu ol rhain de? Wel, o'n i 'di holi Tom Llŷr Gwilliams, bydde fo'n cofnodi'r enwe cua mowddy i fi, a chware teg iddo mi ddaru. A yn ffodus iawn bod o wedi wneud. Mewn rhai blynyddoedd wedyn fuodd o farw, a bydde'r lot o'r enwe yma 'di mynd ar goll. A pwy yn gywir oedd Tom? Mab Llŷr Gwilym oedd Tom, ac yn byw yn Nerwgaregog. Ag diddordeb angerddol mewn hanes lleol a chofnodi. A pha enwau sy'n tynnu'ch sylw chi? Chi cau Siôn Hywel fan hyn. Mae Siôn Hywel yn filwr yn y byddin Cromwell a bod nhw wedi gwersylla fan'y dros y nos. O! Dyna'r stori, beth bynnag. Wedyn wrth ei ochr y mae yna enw fwy newydd, Hospital. Achos fan'y oedd yn anhoed yr ŵyn a trafferthion yna amser ŵyna. Ife? Ie. Caban Twm, lle'r oedd yr hen daid Tom yn cysgodi wrth fugeilio. Oni bai bo hwn wedi gofnodi we, fydda rhai o'r enwau yma dymun ar goll.
Yn anffodus, nid oes gennym ni fap degwm cyflawn o geiau Braich Llwyd a Thalglannau, ond os edrychwn ni ar ein map, Mae modd ei ail-greu a llenwi ar y bylchau. Ar ochr Tal y Glannau, i'r cwm, mae yna enwau gweddol gyffredin fel Rhos Bant a Chau tu ôl i'r tŷ. Mae ffarm Braich Llwyd gyferbyn â Thal Glannau, a dyma lle magwyd Tegwyn. Mae yna ddau dŷ ar y safle, gan gynnwys y tŷ gwreiddiol. A fan hyn, mae yna gasgliad o gaeau diddorol. Tegwyn, yn dy groes i'r cwm, draw fan hyn ar dir. Fraich Lwyd. Tir uchel. Yndi.
Maen nhw'n dweud nag oes 'na nunlle uwch i'r dwyrain, nes ewch chi draw i'r Urals, yn yn union i'r dwyrain ynde? Yn Rwsia.
Ie. Tipyn o bellter. Yndi. Sa i'n gwybod am bu yr enwe'r ceiast yn Ufenko yndyfe ond fan hyn, nes getre, beth yw'r ceiast dan ni fan hyn nawr? Dyn ni ar y llidiart lawr i Cae Moses fan hyn. Cae Moses yw hwn ife? Ie. Mae'n mynd nôl i'r 30au neu 40au, mae'n debyg bod Moses Griffith wedi dod yma at y nhaid a oedd yn arloeswr gwella tir a, a trio rhyw feillion gwahanol a rhyw rigwell wahanol yma. Nath e wella?
Do.
Ond 'sa chi'm yn deud heddiw ar tywydd yma, mae bob man mor llwyd. Beth yw'r rhiche fe? Swn i'n gweld hen grymoedd yn fyn. Na, olion gwartheg yn cered ar dywydd gwlyb, ma' nhw'n dilyn yr un un llwybr a mae'r. A ma'r gwartheg yn gall, ma' nhw'n cerdded ar draws. Yndan. Y llethr.
Yndan.
So chi'n redig hwn? Yndan, yndan. Beryglus?
Na, di. Os di'r tywydd yn iawn, eith y tractor lawr ei hun a llusgo'r arad ar ei ôl. Be' s'dan ni nes draw wedyn? Y cae dan yr wtra. Tan y beth?
Tan yr wtra.
Wtra.
Ie, lôn fach neu ffordd fach. Fel feidir, byddwn i'n gweud. Ie.
O honno'n serthweth.
Yndi, honno'n serthach. A wrth bod ni'n mynd bellach wedyn draw am y gorllewin, pwy ar Bergys 'da ni wedyn? Da ni'n mynd draw wedyn am y cae dan tŷ Braich Llwyd, a draw am yr erw hir. Yr un erw mewn maint? Yy, mae dri... Gynnon ni dri enw ar yr un un cae. Erw Hir, y Garnedd a Cae Newydd a'r gwahanol rannau o'r un un cae. Yr Erw Hir o gwmpas yr erw yma, swn i'n tybio. A wedyn rownd, be sda chi wedyn? Yy, is law mae Cae Ann a da ni'n mynd draw wedyn am y Feddw. Ie. Mae Cae Ann ar hanes diddorol 'na gyda'r gwllied yndyw e? Yndi, yndi. Os edrychwn ar y map o'r awyr, gallwn weld pa mor serth yw caeau braich Llwyd. Mae Cae Moses yn arwain at gae dan y Rwdra a chae dan Tŷ. Bellach ymlaen, gallwn weld yn glir lle mae Erw Hir wedi rhannu'n dri chae. A oddi tano, mae Cae Ann, sy'n cysylltiedig â hanes y gwylliaid cochion enwog. Ac un gŵr lleol sy'n gwybod tipyn am y gwylliaid yw Huw Jones. A dyma ni yng Nghau Ann. Beth yw'r stori yma gyda'r gwylliaid? Wel, yn ôl y stori oedd yym oedd Ann yn forwyn yng ngell- yng Gelli Ddolen, ffarm ychydig i fyny'r cwm, yma yn yn Cwm Clywedog yn fan hyn. Ac yym un tro wrth fynd yn ôl i'r ffarm mi yym mi roedd hi'n cerdded yma ar y cae ac yy yn digwydd bod ochr arall y cwm mi roedd 'na griw o'r gwylliaid i ymhel at ei gilydd ac yy Dyma nhw'n dechrau herio yn ei gilydd y bydden nhw'n medru taro Ann efo bwa saeth. Mi roedden nhw, wrth gwrs, yn gelwydd iawn yn ei defnydd o fwa saeth. A dyna ddigwyddodd mi, fe daflwyd saeth ac uh, yn anffodus fe drawyd Ann a fuodd i Ann Drian farw yn y fan a'r lle. Pwy maen nhw'n gredu oedd y gwylliaid yma? Y stori di bod nhw yma ers gwrthryfel Owen Glyndŵr, ond yn amlwg mi ddaru na lawer iawn o'r gwerinwyr ar ardal yma ymuno hefo Glyndŵr ac uh, Ond wrth gwrs, wedi methiant y gwrthryfel, mi fuodd 'na lawer iawn o ddial ac um, fe ddaru 'na lawer wedyn golli heiddo ac uh, doedd 'na ddim, ddim dewis ond, ond byw yn wyllt yma yng, yng, yng Nghymroedd uh, Digoed, yng Nghymroedd Mawddwy. Ond os bosibl yn bobl drychinebus o wael, maen nhw'n am tymor o sport yn herio'i gili yn Eli Saith i weld os allan nhw bwrw'r rhan fach o ddim wedi profoco nhw o gwbl.
Wel, yn hollol. Y straeon am y Gwylliaid ydi fod nhw'n fobl gwyllt iawn. Dyna'r enw ohonyn nhw fel Gwylliaid Cochion, bod nhw'n yy wel, bod nhw'n gochion o bosib o- oherwydd lliw eu gwallt. Mae 'na afiadad wedi gweithio i. Yy neu o bosib yn Gwylliaid Cochion oherwydd Gwaed ar ei dwylo o bosib, sydd yn ddehongliad arall.
Wrth ymyl lle o'r enw Collfryn, lle crogwyd 80 o'r gwylliaid ar orchymyn y Barwn Owen, mae yna gae o'r enw Rhos Goch. Y coch, i'n hatgoffa, o'r sawl fu farw a'r gwaed a dasgwyd. Bu dial ar y Barwn, ac mae'r man lle ei lladdwyd yn cael ei alw'n Llidiart y Barwn hyd heddiw. Mae chwedloniaeth y Gwylliaid Cochion dal yn fyw, rhyw gawl o hanes sy'n llawn dial ac ymladd dros bŵer, A heb anghofio tranc un forwyn ddiniwed. A dyma ni ryw bum canrif yn hwyrach, yn dal i alw'r cae yn Cae Ann. Felly, yn cadw rhyw gysylltiad gyda'r gwylliaid, yn cadw i, i atgof nhw'n fyw rhyw ffordd. Lle ddychmygu nhw draw fyna nawr, cnewyllyn bach nhw, herio i gili i anelu saeth draw at yr Andrian. Yr enw ar y cae yn cadw'r hanes yn fyw. Darn o dir yn dod â'r delweddau yma i'n meddwl ni, jyst oherwydd yr enw sy'n daliwr arno. Hyd yn hyn, i ni wedi gweld mor bwysig yw'r mapiau wrth gofnodi enwau'r caeau. Ac os dylunwn ni rhain, tu hwnt i Dalglannau a Braich Lwyd, yr obaith yw, cawn ni ddarganfod mwy o hanesion difyr y rhan yma o Gymru. Y mapiau sydd gyda ni dan sylw yw mapiau William Owen Tŷ Mawr. Byddwn ni'n dilyn y map yma nes ymlaen yn y rhaglen, i chwilio am sgubo'r ddegw a chysylltiadau eglwysig â'r tir. Cawn olwg hefyd ar fap teuluol Tegwyn, sy'n ddarno gelf ynddo'i hun. Dwi yng nghwmni Rhian Parry unwaith eto. Rŷn ni wedi gadael Talaglannau a Braich Llwyd erbyn hyn, ac yn cael golwg fanylach ar un o'r mapiau amrwd a welon ni'n gynharach. Mae dilyn mapiau Tom Jones, Llwyn Gwilym, yn um, llawer mwy o hwyl na beth yw ei ddilyn satnav. Ble mae wedi dod â ni? Wel, dwi dod â ni'n union i'r fan iawn yn dydy. Da ni ar ffarm Pennant yn Llan y Mawddwy, a mae'r map yn dangos yn glir iawn i ni yn union um, pa diroedd sydd o'n blaena ni. Tŷ'r caeau sydd o blaen ni fan hyn, mae yna ddwy esger fan'na. Cae crwm neu crwn ucha. Crwn, ie. Mae crwn isa, ond dyw e ddim yn grwn iawn, ydyw e? Nadi, dyw e ddim yn grwn, mae'n bethau sgwâr. Dio'm yn grwn o gwbl, nacdi, mae'n hollol sgwâr, ac dwi'n meddwl tybed mai crwn oedd yr enw, fel 'dan ni 'di weld o'r blaen, yn golygu rhych a chrwn. A bydden nhw 'di bod yn ffarmo fan hyn de, mewn hen, hen amseroedd. Wel, oedd o'n bwysig yn yr Oesoedd Canol, yr, yr cylch yma. Oedd Pennant yn enw ar drefgordd yma, tref Ddegwm, ac y- yn un bwysig iawn, a mae'n amlwg bod nhw yn ffermio ar y cyd fel teulu yma, a bod y tir yma'n gyfoethog iawn, a mae 'di cael ei, ei droi, y'chi, yn y blynyddoedd diwethaf 'ma, yn tydi, mae'n amlwg. A dyna pam 'dan ni ddim yn gweld olion crymoedd fel Yn 'yn ni wedi gweld hollol, yn hollol. Ond mae'r enw yn awgrymu Bod nhw 'di bod yma yn dydyn nhw? Drws nesa ma'r erw. Ia, wel ma'r erw yn ddiddorol iawn fel enw, fel 'dan ni 'di gweld. Ma'n enw sy'n mynd yn ôl i'r Oesoedd Canol a'r gur cyfreithia, ac oedd modd mesur yr erw mewn sawl ffordd ddiddorol, hefo'r ychen, hefo'r arad, ac yn y blaen. A ma'r erw Gymreig yn chwarter maint yr erw statudol heddiw. Yym, y Saeson ddoth ar mesur yr acre, y statws acre. O, dwi'n gweld. A'r erw, di'r enw er, Cymreig. A beth sy'n rhyfeddol efo'r enw er, erw ydy bod o 'di goroesi er nad oedd y mesur ddim yr un fath. Felly, mae rhaid ni ystyried yr enw crwn neu crwm fel ni'n feddwl, ac erw fel hen, hen enwe. O, yn sicr, maen nhw'n enwau o'r Oesoedd Canol, a mae'r dilyniant eu defnydd nhw o'r tir yn dal ymlaen hyd heddiw. Hwn dwi'n licio, mae'n siŵr gymryd hwyl i weud, Cau beidi bedw. Dio'm yn hawdd i ddeud, nacdi?
O di, mae'n bert yn y fe. Ydy. Bedw fel y goeden.
Ie.
Yeah. I was yeah. boedy na, mae'n amlwg drwy, drwy dro. Ydy, ydy.
Un arall o fapiau Tegwyn Jones da fi fan hyn. Mae e fel rhywbeth o ddarn o gelfwerin bron. A herwydd, mae dded ceie, mae'n disgrifio, ond y mynydde yma o'm mlan i, mae rhaid defnyddio rhywfaint o ddychymyg, a mae hwnnw'n brin gyda fi, ond dwi'n credu bod fi'n gallu'r gweld fan hyn, pen gallt y mawn fan hyn yn arwen y lawr y pant, a wedyn blaen y nant fyna, a lawr wedyn trwy'r canol, mae nant Llywelyn Goch yn dod, a wedyn i'r wyth, mae gyda ni gallt y mawn fan'na. A wedyn mae'n mynd draw fan hyn, bellach draw i Pig y Mawn. Enwau gwych, yn dyn nhw. Dw i'n mentro i flaen clwm nesa ar drywydd map a luniodd William Owen ti mawr. Mae na sôn fod sgubo'r ddegw myno, y man lle bydden nhw'n rhannu'r cynnyrch ac yn cymeryd y ddegfed ran, a hefyd cysylltiadau eglwysig. Mae yna gae sy'n cael ei adnabod yn lleol fel Cae Abaty. Ond yn gyntaf dwi'n mynd i ymweld â Dafydd Wyn Jones, Blaen Plwy Fucha, cyn ffarmwr, bardd a dyn ei filltir sgwâr. Mae Tegwyn Jones, Talglanne wedi ramentug y map yma o waith Wil Owen, sy'n dangos i mi fan hyn Blaen Cwm, a dwi'n bwriadu mynd lan i Flaen Cwm i weld Yr adfeilion sydd yno o sgubo'r degwm, mae rhai yna, yn oes e? Oes, yr hadfail. Ddeg mlynedd yn ôl fase'r sgubo yna ynde, ond mae wedi mynd yn ddiweddar. A sut un oedd hi? Oedd hi'n glamp, oedd yna lawr i tŷ i Asnabal, a lle i wartheg. A ga'l y tawr wedyn lle i gadw defaid amser cneifio a tawr bach fyny wedyn y llawr lle roedden ni'n cneifio a ga'l goed ynde coed derw. Odi ddi wedi cwmpo ar lirw naturiol be sy di digwydd? Wel mae'n anodd i fi ddeud dwi bron yn siŵr mae di'n ddefnydd coed tân yndoedd? A beth am gysylltiade eglwysig y cwm yma? Wel ma' nhw'n frith felly. Blaen y cwm. Yn ei eglwys yna, Caer Abaty, mae 'na gwm yr eglwys, mae'r enw'n deud y cwm glan mynach, myna eich gallant.
Yn bellach i fyny Blaen Cwm mae 'na ddirgelwch ynglŷn â chasgliad o adeiladau arbennig. Ar fap William Owen mae wedi farcio fel yr hen eglwys ac mae 'na sôn fod hen ysgubor ddegwm arall ar y llecyn yma. Mae gan John Pugh Roberts, y ffarmwr lleol, ei ddamcaniaeth ei hun. John, mae 'na ryw naws arbennig yn yr adeilad hynafol 'ma, yn oes e? Oes. Beth ti'n meddwl yw e?
Mae'n anodd iawn gwybod beth ydy o. Yym, un peth o' rhai'n deud mai sgubordegwm oedd hi, achos oedd 'na fynachlog neu lle oedden nhw'n byw jyst yym ger fan hyn, ac o'n deud mai oedd degfed rhan yn mynd i'r eglwys, ac o'n nhw'n deud mai sgubordegwm yna'r Yy, dyna be dwi 'di cael gwybodaeth yr oedd hi, mae'n debyg, ynde. Fel hyn fydde'r cynnyrch yn dod? Fan hyn fydde'r cynnyrch yn dod, achos i'r oes yna mae'n anferth o faint mewn ffordd. Mae'n hir yndyw hi? Mae'n hir iawn, yndi, yndi, a ma'r tyllen y waliau ag ati, mae reit hunafol. A'r adfeilion uwchlaw yn gysylltiedig 'da hwn, a rhyw? O, mae'n sicr fod, achos mae Cwm yr Eglwys ac yy Cae Batys, go- ma' nhw i gyd â rhyw naws eglwysig, dydan nhw. Felly ma' rhaid o mae o wedi bod reit bwysig mae'n siŵr fel ardal eglwysig yr ardal ynde? A chi'n gweud yr enwau ceue fan'na, mae'n amlwg bod chi'n defnyddio nhw o hyd? Wel, dyn ni wrth gwrs pan mae fy nhad ac ati fyddan ni'n defnyddio llawer iawn mwy o'r enwau ceue. So chi? Wel, ddim cymaint dyddiau yma, dwi'm yn gwybod pam, dydi'r 'dyn ni yy ddim yn enwi'r cïe fel oedden ni. Pobol fel chi sydd yn Wel hollol. ...gyfrifol am...
Hollol hollol. ...cadw'r enwe 'ma'n fyw.
Hollol wel dwi dwi'n yy mae rhaid i ni cadw nw'n fyw 'de. A dyddie 'ma ddim enwe cïe sydd yn bwysig nage? Numbers 'de? Ajax 'di bob peth heddiw 'de? SH two oh one eight eight one one oh. hwnnw sy'n herio de. A- ac wrth gwrs mae hwnnw wedyn yn difetha y ffaith bod e ddim enw ar y cua dydi? O nawr dych chi'n gweithio'r plant neu'r gwallt bod eisiau mynd i cau one two eight eight o o o o? Wel nadw ond dyddiau yma does e ddim llawer o blant yn gweithio ar y ffermydd a does dim llawer o weithiodd ar y ffermydd wedyn mae nhw'n gwneud y gwaith ei hun dydi?
Felly, os edrychwn ni ar y dystiolaeth, Roedd Dafydd Wyn yn sôn am Gwm yr Eglwys a Chwm Glan Mynach. Mae e a John Pugh yn cyfeirio at Gae Abaty, ond os edrychwn ni unwaith eto ar fap William Owen, mae Cae Abaty wedi'i nodi fel Cae Batyn. Mae gan Rhian ddamcaniaeth arall. Wen i ddim eisiau difetha'r map yn y glaw 'ma, ond mae map Wil wedi dod â ni i Gae Batyn. Ydy, yym, cau abaty, maen nhw'n ddweud yn lleol, ond cau betyn neu batyn, mae'r ddau yn cael ei ddefnyddio fel ei gilydd. A cyfeirio mae hyn at y dull o di-groeni'r tir, codi'r tywyrch, ac yna'i losgi o fel fyddech chi'n llosgi mawn, A'i osod o wedyn ar y tir i ffrwythlonio. A'r batyn, neu'r betyn, oedd y teclyn, ie? Yn hollol, ia, rhywbeth fel coes brwsh bren a tamad o fetel ar y gwaelod, a gwaith caled iawn i wthio fo.
Dyw e ddim wedi brofi bod y batyn ac eglwys wedi bod 'ma, ond mae'n haws y lle yna na dyn yn siarad yn ddistaw. Ac wrth edrych ar map Wil fan hyn, yn Blaen Cwm, ni'n gweld yr hen fynwent. Be sdan ni fan hyn ond yr lysie, yr hen goeden ywen, a lawr fy cod wedi ffindio un ar lirw. Mae'n arwyddocaol hefyd bod 'na dair celynnen yma, a beth oedd y paganiaid yn arfer wneud oedd mynd â'u meirw nhw a'u claddu nhw tan Coed Celyn, lan ar ben bryn, ac yn aml iawn wedyn bydde eglwysi'n dod yn yr oes Gristnogol yn yr un fan. Beth i ni fod meddwl?

Ar ddiwedd y dydd mae 'na lond cau o ddirgelwch, ond dim casgliad pendant. Mae'n rhaid cofio fod cyfuniad o wybodaeth gan bobl ei milltir sgwâr a chofnodion personol yn bwysig iawn wrth geisio dal gafael ar hanes ein tirwedd. A diolch i bobl fel Tegwyn Jones am ei gweledigaeth. Nes i fwynhau casgliad Tegwyn o fapiau. Maen nhw'n amrwd, wedi cael eu dynnu â llaw ar dau ochr y bapur a phedwar. Gall rhywbeth mor answyddogol fod o bwys i ni? Wel, mae o bwys mawr. Maen nhw'n drysora, deud y gwir, yn dydyn? Achos yy maen nhw gymaint mwy pwysig i ni cael nhw wedi trosglwyddo na rhestr o enwa. Da ni'n gweld yn union lle ma'r caeau yna a pa enw sy'n mynd ar gyfer bob cae. Maen nhw'n wirioneddol bwysig, yn enwedig gan nad oedd yr enwau wedi cofnodi yn y degwm. ac mae'n bwysig i ni hefyd i'w i'w archifo nhw a gofalu nad ydyn nhw ddim yn mynd ar goll, a dwi'n siŵr bydda Tegwyn yn cytuno efo hynny, a bydda fo'n dda o beth, falle, i hanfon nhw i Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru i wneud siŵr bod nhw'n ddiogel a bod pobl yn gallu cael mynediad atyn nhw. Ond hyfryd yw weld Tegwyn yn cymeryd fath pleser yn enwe caeau. Wel yndi, a mae o'n trosglwyddo yndydi, mae bleser o yn cael ei drosglwyddo i bobl eraill a d- dyna sy'n bwysig te, bod o'n byw ei hanes.